נאך א שיינע זאך פון יצחק, יצחק איז געווען, אלע בחורים היינט האבן שוין קרוין אויף די תפילין בייטלעך, ברסלב'ע קרוין, יצחק איז געווען די ערשטע ברסלב'ע קרוין אויף זיין תפילין בייטל. איך בין צוגעגאנגען צו יצחק שטילערהייט אזוי פאר א וויץ, זאג איך אים אפשר בעטסט דיין טאטע זאל דיר ארויפלייגן אויף דיין תפילין בייטל א שיינע ברסלב'ע קרוין, דעם קרוין, און עס איז געווען אזוי שיין, און עס איז געגאנגען איינס נאכן צווייטן, און אלע אינגעלייט, ס'איז שוין אזא שיינע זאך, גייען בית מדרש, יעצט האט מען אנגעפאנגען מיט די קארס.

קענסט עס שוין נישט רעיסן אויפן הייוועי, מוהראש האט זייער זייער סאך גערעדט פון דעם, אז דו רייצט דיך מיט א גוי זאלסט וויסן עס קען זיין ער וועט ארויסנעמען א מעסער אויף דיר, ער וועט ארויסנעמען א גאן אויף דיר, סאיז א טבע ביי בחורים, מען גייט מען גייט פעסן, מען גייט אים קאטן, מען גייט רייצן, יצחק האט עס נישט, יצחק האט סתם די זאך פון א גוטע פיקאפ. א גוטע אנהייב די דרייוו אדער מאכן די דאונאטס דאס איז גארנישט מיט נישט טשעפענען יענעם פאר יאגסט דיך פאר פאר אוועק שנעל סתם א ווי זאגט עס א א פלוצלינגע נו האטעם נו אלע אלע אדער די דאונאטס דאונאטס הייסט עס מאכט אזעלכע שיינע א שיינע רינגעלעך זייער שיין מ'האלט זיך פריש מ'האלט זיך פרייליך. איז שוין. און איך האף מערצעשעם ווען מ'וועט קענען דא ארויפרופן אויפן אויפן יעדן טאג עט זיין א עט זיין א נאך א סיום. יא. היינט ער געענדיגט שס און מארגן גייט ער ענדיגן שס און מארגן גייט ער. די אייבערשטער אויף אלעס וועט עס חתמם ווערן. בלייב אבער אין ישיבה. וואס הייסט בלייב אין ישיבה? יצחק פארדינט אין די זייט דא אפאר דאלער דארט אפאר דאלער אבער איך וויל ארויפקומען אין ישיבה. איינער געאפערט פאר יצחק אפאר חדשים צוריק. שווערע שווערע געלטער. יצחק איז מיר געקומען פרעגן און איך ענטפער וואס איך ענטפער אים, בלייב דא, איך זאג פאר יצחק גייסט מצליח זיין. יצחק נאך אפאר טעג צו נאך א וואך רופט ער מיר אן, איך האב מיך אויסגענומען מיט יענעם אז איך גיי ארויס פאר אפאר שעה איך זאל קענען קומען אין ישיבה יעדן טאג צום שיעור, נישט איז נישט, ס'איז מיר געווען א גרויסע חידוש. ברוך השם, יצחק איז א חתן, עס קומט א שיינע חתונה, די אייבערשטער העלפן אלע בחורים זאלן חתנים ווערן, נאר געבט נאר אכטונג נישט ווערן אזוי ווי שוין, טרעפן א חבר, איז מיר קום ארויס, נעם א חבר, נעם אראפ דיין פאות, פארוואס זאל איך אראפנעמען מיין פאות? פארוואס זאל איך אראפנעמען מיין פאות? נעע, לאזט שוין אראפ די אלע זאכן, לאזט שוין אראפ דיין תפילין, נעע, איך לאזט נישט אראפ מיין תפילין,